فەرموودەی یەکەم، لم یکن رسول اللە صلی اللە علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا وانه کان یقول ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، واتە، پێغەمبەر صلی اللە علیه و سلم نە جوێنفرۆش بوو، نە جوێنفرۆشیش ئاکار و سروشتی ئەو بووە، وە پێغەمبەر دەفەرموێت باشترینتان ئەوانەن کە باشترین ناکاریان هەیە وانە و سودەکانی ئەم فەرموودە یەکەم پێغەمبەر صلی اللە علیە وسلم خاوەنی بەرزترین و جوانترین ئاکار بووە هەمەندە ئاکارەکانی شیرین بووە خوا خۆی دەربارەی دەفەرموێت وانک لعلی خلق عظیم واتە تۆ لەسەر ئاکاری زۆر گەورە و مەزنیت. دووهەم، سەرنج لە وشەی ئەحسەن بدەن کە بە مانای جوانترین دێت نەک تەنها جوان. فەرموودەی دووهەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم واتە، پێغەمبەری خوا دەفەرموێت، کامڵترینی ئیمانداران ئەوانەن کە جوانترین ئاکار و ئەخلاقیان هەیە، و باشترینتان ئەوانەن کە باشترینن بۆ هاوسەرەکانیان. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە. یەکەم، ئیمان تەواو نابێت تا جوانترین ئەخلاقی لەگەڵدا نەبێت. دووهەم، باشترین و کامڵترین ئیماندار لای خودا ئەوانەن کە بۆ خێزان و منداڵ و کەسە نزیکەکانی خۆیان باشترین بن. فەرموودەی سێهەم، ان المومن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم، واتە، پێغەمبەری خوا، صلی اللە علیە وسلم، دەفەرموێ، ئیماندار بەهۆی ئاکارە جوانەکانیەوە دەگاتە پلەی ئەو ڕۆژوەوانانەی کە بەردەوام بەڕۆژوو دەبن، و ئەو شەونوێژکارانەی کە بەردەوام دەبن لە شەونوێژ و هەرگیز وازی لێناهێنن. خوانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئەم فەرموودە هاندانێکی گەورەیە بۆ پەیوەستبوون بە کارە جوانەکانەوە. فەرموودەی چوارەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرموێ، من تەنها بۆ ئەوە نێردراوم تا کارە بەرزەکان تەواو بکەم. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، کاری سەرەکی پێغەمبەری ئیسلام صلی اللە علیە وسلم دامەزراندن و کامڵکردنی ئەخلاق بووە. فەرموودەی پێنجەم، قال رسول اللە صلی اللە علیە وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرموێ، موسڵمانی ڕاستەقینە ئەوەیە کە موسڵمانان سەلامەت بن لە زمان و دەستی، کۆچەریش ئەوانەن کە کۆچ بکەن لە هەموو ئەو شتانەی کە خوا نەخێری لێ کردوون. کوانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە؟ موسڵمان نییە، یان موسڵمانێتییەکەی ناتەواوە، ئەو کەسەی ئازاری موسڵمانان بدات، چ بە دەستی بێت یان بە زمانی. فەرموودەی شەشەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم،

لادانی ئەزیەتێکە لە ڕێگەی خەڵکی و شەرم و حەیا بەشێکە لە ئیمان. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، یەکەم، شەرمکردن لە خوا و لە خەڵکی، ئاکار و سیفەتێکی گەورەیە. دووهەم، هەموو کردەوەیەکی باش لای خوا خۆشەویستە، ئەگەر بە ڕواڵەت بچووکیش بێت، تەنانەت ئەگەر لادانی ئازارێکیش بێت لە ڕێگەی خەڵکی. فەرموودەی هەشتەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللە اخوانا ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاثة ایام، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرموێ، ڕقتان لە یەکتری نەبێت، حەسودی بە یەکتری مەبەن پشت لە یەکتری مەکەن دامەبڕێن لە یەکتر ببنە بەندەی خوا و برای یەکتری حەڵاڵ و ڕەوا نیە بۆ موسڵمان لە سێ ڕۆژ زیاتر قسە لەگەڵ براکەیدا نەکات وانە و سودەکانی ئەم فەرمودە ئەم فەرمودە کۆمەڵێک سیفاتی خراپ قەدەغە دەکات و دەفەرموێ، نابێت مرۆڤی موسڵمان تێوەی بگلێت، کە بریتین لە، ڕقبوون لە موسڵمان و حەسوودی پێ بردنی و پشت هەڵکردن لێی و زیان پێگەیاندنی و ستەم کردن لێی و هەتا دوایی. فەرموودەی نۆیەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، الا انبئکم بأکبر الکبائر

سێ جار فەرمووی، ئایا گەورەترین تاوانە گەورەکانتان پێ ڕابگەیەنم؟ وتمان، بەڵێ، ئەی پێغەمبەری خوا، فەرمووی، هاوبەش بۆ خوا بڕیاردان، ئازاردانی دایک و باوک، لەو کاتەدا پاڵی دا بۆیەوە و دانیشت و فەرمووی، هەروەها، قسەی درۆ و شایەتی درۆ، بەردەوام دووبارەی دەکردەوە، تا وتمان، خۆزگە بێدەنگ دەبوو، بانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە تاوانە گەورەکان هەموویان یەک پلەیان نییە، هەندێکیان گەورەترن لەوانی دیکە، گەورەترینیان ئەم سیانەن، هاوبەشدانان بۆ خوا، کە زۆر گەورە و مەترسیدارە، هیچ تاوانێک لەو گەورەتر نییە، ئازاردانی دایک و باوک زۆر گەورەیە، درۆکردن و شایەتیدانی درۆ لە تاوانە هەرە گەورەکانە. و لە فەرموودەی تردا هاتووە و پێغەمبەر گیان دەفەرموێ موسڵمان هەرگیز نابێ درۆ بکات، هەروەها ئەم سێ سیفەتە خراپترینی هەموو ئاکارەکانن. فەرموودەی دەیەم، قال رسول اللە صلی اللە علیە و سلم، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرموێ، جوێندان بە موسڵمان تاوانە و جەنگ کردن لەگەڵیشیدا بەهۆی ئیمانەکەیەوە کوفرە. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، جوێندان بە موسڵمان و دەرخستنی عەیبەکانی کارێکی زۆر گەورە و خراپە لای خوا، چونکە موسڵمان زۆر بە نرخ و بەڕێزە لای خوا.
فەرموودەی یانزەهەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، آیە المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، و اذا وعد اخلف، و اذا اؤتمن خان، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرموێ، نیشانەکانی دووڕوو، مونافیق، سێ سیفەتن، ئەگەر قسەی کرد درۆ بکات، و ئەگەر وەعد و بەڵێنی دا دوا بکەوێت، ئەگەر ئامانەتی بدرێتێ خیانەتی لێ بکات. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئەم فەرموودە سێ نیشانەی دووڕووەکان باس دەکات کە بریتین لە درۆکردن و پابەندنەبوون بە بەڵێنەکانەوە و ئەمانەت نەپاراستن. پێویستە بزانین ئەم سێ ئاکار و سیفەتە مرۆڤەکان زۆر ناشرین و ڕیسوا دەکەن، بۆیە خۆپاراستن لێیان کارێکی زۆر گرنگە. فەرموودەی دوانزەیەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقی اخاک بوجه طلیق. واتە پێغمەری خوا صلى الله عليه وسلم دەفەرموێ کاری خێر بە کەم مەزانە تەنانەت ئەگەر بەڕوویەکی خۆشەوە پێشوازی لە برا ئیماندارەکەت بکەیت وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە ڕووخۆشی

فەئین لەم تەجیدو فەبیکەلیمەت طەیبە واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرموێ، خۆتان لە ئاگری جەهەنەم بپارێزن تەنانەت ئەگەر بە لەتە خورمایەکیش بێت، خۆ ئەگەر نەدار بوون با بە وشەیەکی باش و شیرین خۆی بپارێزێت. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، بەخشین و بەخشندەیی یەکێکە لە ئاکارە هەرە جوانەکان و هۆکارە بۆ پاراستنی مرۆڤەکان لە ئاگری سەختی جەهەنەم. فەرموودەی چواردەهەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، ان المقسطین عند اللە علی منابر من نور، علی یمین الرحمن، الذین یعدلون فی حکمهم و اهلیهم و ما ولو واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە و سلم دەفەرموێ، دادپەروەرەکان لەلای خوا لەسەر سەکۆی نوورین دادەنرێن لە ڕۆژی دواییدا لای ڕاستی خوای ڕەحمان، ئەوانەی کە دادگەرن لە بڕیاردانیان لە نێو ماڵ و خێزانی خۆیاندا و لە هەر ئەرکێک کە پێیان دەدرێت. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە. خوای گەورە دادپەروەرەکانی خۆش دەوێت، ان اللە یحب المقسطین، وە پەیامی سەرەکی پێغەمبەرانیش دادپەروەریە. فەرموودەی پانزەهەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه وسلم، قال اللە تعالی، انا عند ظن عبدی بی، ان ظن خیرا فله، وان ظن شرا فله. واتە پێغەمەری خوا صلى الله عليه وسلم دەفەرمێت خی پەروەردگار دەفەرمێت من لەگەڵ گومانی بەندەکانمدام ئەگەر گومانی خێری پێبردم ئەوە دەیدەمێ و ئەگەر گومانی خراپی پێبردم ئەوە دەیدەمێ وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە ئەم فەرموودە هاندانە بۆ ئەو پەڕی گومانی باشبردن بە خوددا و دوورکەوتنەوەیە لە هەر گومانێکی خراپ بەرامبەر بە اللە کە ئەوە ئاکارێکی بەرزە بەرامبەر بە خودا. فەرموودەی شانزەهەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، وما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر، واتە پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرموێ، هیچ کەسێک شتێکی باشتر و گەورەتری پێ نەبەخشراوە باشتر بێت لە ئارام گرتن. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، هیچ ئاکارێک باشتر و فراوانتر نییە لە سەبر و ئارام گرتن، چونکە ئارام گرتن بناغەی هەموو ئاکارەکانە و هیچیان بەبێ ئارام گرتن ناکرێن. فەرموودەی

ئازادن لە پەشیمان بوونەوە مادام لێک جیا نەبوونەتەوە، ئەگەر ڕاستگۆ بن و هیچ نەشارنەوە ئەوا بەرەکەت دەکەوێتە فرۆشتن و کڕینەکەیانەوە، بەڵام ئەگەر درۆ بکەن و شت بشارنەوە ئەوا پیت و بەرەکەت لەو کڕین و فرۆشتنە هەڵدەگیرێ. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە. ڕاستگۆیی گرنگە لە کڕین و فرۆشتندا و دەبێ فرۆشیار کەموکوڕییەکانی شتە فرۆشراوەکە ڕوون بکاتەوە. فەرموودەی هەژدەهەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، کل معروف صدقە، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرموێ، هەموو چاکەیەک بە خێر و سەدەقە ئەژمار دەکرێ. خوانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، کردەوەی چاک یان گوفتار یان کردار پاڵنەریان دەبێ خێر بێت، نیەت و مەبەستی پێویستە بۆ خوا بێت. فەرموودەی نۆزدەهەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، من دل علی خیر، فله مثل اجر فاعله واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه وسلم دەفەرموێت، هەر کەسێک خێرێک پیشانی خەڵک بدات، ئەوا ئەویش وەک پاداشتی ئەنجامدەری کارە خێرەکە خێری بەرئەکەوێت. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، پاداشت و فەزڵی ئەوانە دەرئەخات کە خێر پیشانی خەڵک ئەدەن یان هاوکاری خەڵک ئەکەن بۆ ئەنجامدانی کاری خێر.
فەرموودەی بیستەم، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرموێ، هەرکەسێک پێی خۆشە ڕسق و ڕۆزیی فراوان بێت و تەمەنی درێژ و پڕ بەرەکەت بێت با پەیوەندی خزمایەتی بگەیەنێت. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، گەیاندنی پەیوەندی خزمایەتی، سیلەی ڕەحم، لای خوا زۆر گەورە و گرنگە، بۆیە پاداشتەکەشی گەورەیە. فەرموودەی بیست و یەک، قال رسول اللە صلی اللە علیه وسلم، من لا یرحم الناس لا یرحمه اللە واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه وسلم دەفەرمێ، هەر کەسێک بەزەیی بە خەڵکدا نەیەتەوە ئەوا خواش بەزەیی بەودا نایەتەوە. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، بەزەیی سیفەتێکی گەورەی خودایە، هەندێک لە زاناکان دەڵێن، الرحمن، گەورەترین

اذا اشتکا منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر و الحمی، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرموێ، نموونەی ئیمانداران لە خۆشەویستی و بەزەیی و هاوسۆزییان لە نێوان خۆیاندا وەک نموونەی جەستەیەک وایە کە ئەگەر ئەندامێکی تووشی نەخۆشییەک ببێت، ئەو کات هەموو جەستە تووشی ئازار و شەونخونی و تا دەبێ. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئیمانی ڕاستەقینە ئاکار و کردەوەی جوانی لێ دەکەوێتەوە، برایەتی و خۆشەویستی لێ دەکەوێتەوە. فەرموودەی بیست و سێ، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، ما من امیرء یلی امر المسلمین ثم لا یجهد لهم و ینصح الا لم یدخل معهم الجنە، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرموێ، هەر کەسێک ببێتە ئەمیر و دەسەڵاتداری موسڵمانان، تێنەکۆشێت بۆیان و دڵسۆز نەبێت بۆیان، ئیلا لەگەڵیان ناچێتە بەهەشتەوە. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئەم فەرموودە هەڕەشەی گەورەیە بۆ دەسەڵاتداران، ئەوانەی کە غەش و خیانەت لە گەلەکانیان دەکەن و خزمەتیان ناکەن. فەرموودەی بیست و چوار، قال رسول اللە صلی اللە علیه وسلم،

دەبێ باوەڕ وا لە موسڵمان بکات ئەوەی بۆ خۆی پێی خۆشە بۆ برا و خوشکە ئیماندارەکەشی پێی خۆش بێت ئەگینا ئیمانەکەی نوقسان دەبێت. فەرموودەی بیست و پێنج، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، انا و کافل الیتیم فی الجنە هکذا، و اشار بالسبابە و الوسطی، وفرج بینهما شیئا واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرموێ، من و ئەو کەسەی سەرپەرشتی هەتیو دەکات وبژێویان دابین دەکات وەکو ئەم دوانە وەهاین، ئاماژەی بە پەنجەی شایەتومان و ناوەڕاستی خۆی دا و ئەمما لێکی جیا کردنەوە. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، کەفالەتی هەتیو تەنها پارە نییە، بەڵکو پەروەردەکردنی بە جوانی بەشێکی تری گرنگە لە سەرپەرشتیکردنی، هەروەها ئامۆژگاریکردنی و فێرکردنی بەشێکە لە کەفالەتکردن و سەرپەرشتیکردنی. فەرموودەی بیست و شەش، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، ما من شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامە من حسن الخلق و ان اللە یبغض الفاحش البذی واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە و سلم دەفەرموێ، لە ڕۆژی دواییدا هیچ شتێک قورستر نیە لە ئاکاری شیرین، و خوا ڕقیەتی لەوانەی زمان پیسی دەکەن لە قسەکردنیاندا. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە لە دوای شایەتومان هیچ شتێک بەقەد ئەخلاق قورسایی نیە لە ڕۆژی دواییدا با تەرازووی کردەوە باشەکانمان سەنگین بکەین. فەرموودەی بیست و حەوت، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم دەفەرمێت، باشترین تێکۆشان و جیهاد وشەیەکی حەقە لە بەرامبەر دەسەڵاتدارێکی ستەمکار. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئەم فەرموودە پێمان دەڵێ فەرمان بە چاکە و ڕێگریکردن لە خراپە جیهادە. فەرموودەی،

واتە، پێغەمبەری خوا، صلی اللە علیە وسلم، دەفەرمێ، هەموو یەکێک لە ئێوە بەرپرسە، هەمووتانیش بەرپرسن بەرامبەر بەردەستەکانتان، ئەمیر بەرپرسە، پیاویش بەرپرسە بەرامبەر ماڵ و منداڵەکانی، ئافرەت بەرپرسە بەرامبەر ماڵی مێردەکەی و منداڵەکانی، کەوابوو هەمووتان بەرپرسن و هەمووتانیش بەرپرسن بەرامبەر بەردەستەکانتان. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە. باوک و دایک ئەرکی زۆر گەورە و گرنگیان هەیە، بۆیە بە تایبەت لەم فەرموودەدا ناویان هێنراوە، ئەرک و بەرپرسیارێتیی گەورەیان هەیە کە بە جوانترین شێواز منداڵەکانیان پەروەردە بکەن، بە جوانی بەخێویان بکەن، لە هەموو مەترسییەکان بیانپارێزن، هەروەها لە لادان و هاوڕێی خراپ بەدووریان بگرن، ئەرکیانە فێری خوێندەواری و زانست و ئاکارە جوانەکانیان بکەن. فەرموودەی بیست و نۆ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه واتە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ بەردەوام جبریل وەسێتی پێ دەکردم بەرامبەر دراوسێ تا وا گومانم برد کە دراوسێ دەبێتە میراتگری دراوسێ. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، گەورەیی مافی دراوسێ، تەنانەت کار گەیشتۆتە وەسێتکردن و دووبارەکردنەوەی وەسێتەکە، ئەمەش فەرمانی خوایە و جبریل دەیگەیەنێت، فەرموودەی،

یغنیه اللە، واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه وسلم دەفەرموێ، ئەو دەستەی لە سەرەوەیە و دەیبەخشێ باشترە لەو دەستەی کە لە خوارەوەیە، هەمیشە لەوانەوە دەست پێ بکە کە بژێوییان لە سەر تۆیە، وە باشترین سەدەقە ئەوەیە کە لە دەوڵەمەنییەوە بێت، وە هەر کەسێک بە شوێن پاکیدا بگەڕێت ئەوا خوا پاکیی پێ دەبەخشێت.
وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە. ئەو دەستەی لە سەرەوەیە و دەیبەخشێ باشترە لای خوا لەو دەستەی کە لە خوارەوەیە و بەخشینەکە وەردەگرێ با هەوڵ بدەین ئەو دەستە بین کە دەیبەخشێ و دەبێ شوکری خوا بکەین کە ئەو دەستەین کە دەیبەخشێ سەخاوەت و بەخشین لە ئاکارە گەورە و جوانەکانە فەرموودەی

تۆ هەر شتێک خەرج بکەیت و مەبەستت پێی خوا بێت ئەوا پاداشت دەدرێیتەوە تەنانەت ئەو خواردنەش کە دەیکەیتە دەمی خێزانەکەتەوە وانە و سودەکانی ئەم فەرموودە گەورەترین خێر و سەدەقە بۆ موسڵمانان ئەو پارەیە بۆ خێزان و منداڵەکانی خەرجی دەکات وەکو لە فەرموودەی تردا هاتووە فەرموودەی سی و دوو قال رسول اللە صلی اللە علیه وسلم

واتە، پێغەمبەری خوا، صلی اللە علیه وسلم، دەفەرموێ، خۆتان بپارێزن لە ستەمکاری، چونکە ستەم تاریکییە لە ڕۆژی دواییدا، و خۆتان بپارێزن لە چرووکی و تەماحی زۆر، چونکە چرووکی و تەماحی گەورە زۆر کەسانی پێش ئێوەی بە هیلاک بردووە، وای لێکردوون خوێنی یەکتر بڕژێنن، هەروەها حەرامکراوەکانی یەکتریش بۆ خۆیان حەڵاڵ بکەن. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئەم فەرموودە داوا دەکات دوورکەوینەوە لە دوو سیفەت و ئاکاری زۆر خراپ و ناشرین کە بریتین لە، ستەم و ڕەزیلی، لە شوێنی ئەواندا خۆمان بە دادپەروەری و بەخشندەیی و سەخاوەت بڕازێنینەوە.

پەیمانم دا بە پێغەمبەری خوا، صلی اللە علیە وسلم، کە نوێژەکانم بە جوانی ڕاگرم و زەکات ببەخشم، دڵسۆز بم بۆ هەموو موسڵمانێک و ئامۆژگاری بکەم. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، گرنگی ئامۆژگاریکردنی موسڵمانان کە لەگەڵ دوو پایەی گەورەی ئیسلامدا باس کراوە و پەیمانی لەسەر دراوە بە پێغەمبەر،

فقال النبی صلی اللە علیە وسلم صدق سلمان واتە، سلمان بە ئەبو دەرداء ی وت، خوای پەروەردگار مافی هەیە بەسەرتەوە، وە نەفست مافی هەیە بەسەرتەوە، وە خێزان و منداڵەکانت مافیان هەیە بەسەرتەوە، حەقی هەموو یەکێکیان بدە، کە چوونە لای پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم فەرمووی، سلمان ڕاستی کردووە. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئاکاری بەرز، ئەوە نییە مافی لایەک بدەیت و ئەوانی تر بێبەش بکەیت لە مافەکانیان، بەڵکو دەبێ هاوسەنگی ڕاگریت، مافی خوا بدەیت و مافی خێزان و منداڵەکانیشت بدەیت و نەفسیشت لەبیر نەکەیت. فەرموودەی سی و پێنج، قال رسول اللە صلی اللە علیه و سلم، المومن القوی

پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێت ئیمانداری بەهێز باشتر و خۆشەویسترە لای خوددا لە ئیمانداری لاواز و لە هەردووکیانە خێر هەیە پەرۆش بە بۆ ئەو شتەی کە سوودبەخشە بۆت و هەوڵی بۆ بدە داوای یارمەتی لە خوددا بکە نائومێد و بێدەسەڵات مەبە و ئەگەر تووشی موسیبەتێک بوویت مەڵێ ئەگەر وەهام بکردایە ئەوها دەبوو بەڵکو بڵێ خوا بەو شێوەیە قەدەرەکەی داناوە، هەر چییەکیشی بوێت هەر ئەوە دەکات، چونکە وتنی ئەگەر ئەوەم بکردایە وەها دەبوو، دەرگا بۆ وەسوەسە و کاری شەیتان دەکاتەوە. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، موسڵمانی بەهێز، ئەوانەن کە خاوەن ئیمانی بەهێزن، خاوەنی جەستەی بەهێزن، خاوەنی ئاکاری جوان و بەهێزن، خاوەنی ورەی بەرز و سەبرن،

وملک کذاب وعائل مستکبر واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرمێ، سێ تاقم خوا قسەیان لەگەڵ ناکات لە ڕۆژی دواییدا، پاکیان ناکاتەوە، سەیریشیان ناکات، سزای سەختیشیان بۆ دانراوە، پیری زیناکار، پاشا و دەسەڵاتداری درۆزن، هەژاری خۆبەزلزان. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، زینا و درۆ و خۆبەزلزانین لە تاوانە هەرە گەورەکانن و لە ئاکارە زۆر ناشرینەکانن، بۆیە خوای پەروەردگار بەو شێوازە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکات. فەرموودەی سی و حەوت، قال رسول اللە صلی اللە علیه وسلم، من دعا رجلا بالکفر ئەو قال عدو اللە ولەیس کذلک الا حار علیه واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه وسلم دەفەرموێ، هەر کەسێک بە کەسێکی تر بڵێ کافر یان دوژمنی خوا ئەویش بەو شێوەیە نەبوو ئەوا ئەو وشانە دەگەڕێنەوە بۆ سەر خۆیی واتە، خۆی پێ کافر دەبێت یان دەبێتە دوژمنی خوا. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئەم فەرموودە ئاگادارکردنەوەیە لە تەکفیر و کافرکردنی ئەهلی ئیمان لە موسڵمانان و دورکەوتنەوە لەو ئاکار و سیفەتە خراپەی کە موسڵمانان کافر بکرێت. فەرموودەی سی و هەشت، قال رسول اللە صلی اللە علیە وسلم، ایاکم و کثرة الحلف فی البیع فانه ینفق ثم یمحق. واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرموێ، ئاگادار بن و دوور کەونەوە لە زۆر سوێن خواردن لە فرۆشتن و کڕیندا، چونکە سوێن خواردن شتەکان دەفرۆشێت، بەڵام بەرەکەتەکەی لەناو ئەبات. مانا و سوودەکانی ئەم فەرموودە، سوێن خواردن لە مامەڵە کردندا بە ڕاستگۆیی مەکرووهە، بەڵام بە درۆوە تاوانی گەورەیە، بۆیە دەبێ مرۆڤی ئیماندار بە تەواوی وازی لێ بهێنێت. فەرموودەی سی و نۆ، قال رسول اللە صلی اللە علیه وسلم، المسلم اخو المسلم،

واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرموێ، موسڵمان برای موسڵمانە ستەمی لێ ناکات و ڕادەستی دوژمنەکانی ناکات، هەر کەسێک بەدەم کار و پێداویستی براکەیەوە بێت خوا خۆی بەدەم کار و پێداویستیەکانیەوە دەبێت، وە هەر کەسێک دەرو لە موسڵمانێک بکاتەوە لە کاتی تەنگانەدا ئەوا خوا لە تەنگانەیی دا دەرووی لێ دەکاتەوە و هەر کەسێک سەتری موسڵمانێک بکات و نهێنیەکانی بپارێزێت ئەوا خوا لە ڕۆژی دواییدا سەتری دەکات و نهێنیەکانی دەپارێزێت. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، ئەگەر موسڵمانێک لە ئازار و سەختیەک ڕزگار بکەی ئەوا خوا لە ئازار و سەختیەکانی ڕۆژی دوایی ڕزگارک دەکات، سەیرکە پاداشتەکە چەند گەورەیە.

حتیٰ لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر الله خالیە ففاضت عیناه واتە، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرموێ، خوای پەروەردگار حەوت گروپ لە ڕۆژی دواییدا لە مەیدانی حەشردا لەژێر سێبەری عەرشی خۆیدا دایان دەنێت لەو ڕۆژەی کە هیچ سێبەرێک نییە تەنها ئەو سێبەرە نەبێت، ئەوانیش ئەمانەن، پێشەوا و سەرکردەیەکی دادپەروەر، گەنجێک هەر لە سەرەتای گەنجێتییەوە لە ناو بەندایەتی کردن بۆ خوا دروست بووبێت و کەسێک دڵی پەیوەست بووبێ بە مزگەوتەکانەوە، یان دوو کەس لە پێناوی خوادا یەکتریان خۆش بوێت و هەر لەو پێناوەشدا لە یەک داببڕێن و پیاوێک ئافرەتێکی خاوەن پلەوپایەی جوان بانگی بکات بۆ کاری دابێنپیسی، ئەویش بڵێ من لە خوا دەترسم و کەسێک بە شێوەیەک ببەخشێت دەستی چەپی ئاگای لە دەستی ڕاستی نەبێت و کەسێک خۆی تەنها بێت کە ناوی خوا ببات چاوەکانی پڕبن لە فرمێسک. وانە و سوودەکانی ئەم فەرموودە، لەبەر گەورەیی سیفەت و ئاکاری ئەم حەوت تاقمە، خوای پەروەردگار ئەو ڕێزە لەو حەوت گرووپە دەگرێ و ئەو خەڵاتە گەورەیان دەکات لەو ڕۆژە سەخت و ترسناکەدا.